Shatta Wale and Skin Dancehall King in Tamale Express GH. Ɛnɛ meka m'adwene ɛwɔ ha sɛ woyɛ dancehall king, woyɛ dancehall, dancehall chief, dancehall uh, pastor koraa. Mebisa sɛ saa uh, title ahodoɔ yi a yɛde totoo yɛn ho soɔ no, Ɛdeɛn paa na atumi aboa yɛn wɔ yɛn music industry mu? Nnaano yi ara na ɛtwaa mu ɛne yɛte yɛ se Amakye Dede ɛde ahenkyɛ bi akɔhyɛ Kwame Eugene na ɔgye ahenkyɛ kɔhyɛ Kwame Eugene no amanfoɔ twee wɔn ano sii Amakye Dede so ma Amakye Dede ankasa no wɔn di n'ani sɛ mpire fa ɛma Amakye Dede ɔno ankasa ne PR bɛto dwa so ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ na nyɛ sɛ ɔhyɛɛ da Na ɔno koraa sɛ obi na ɛhyɛɛ noɔ maa ɔde ɛyɛ saa ahenkyɛ no ɛhyɛɛ no. Bebree, nnipa pii no na ɛdi ɛdi amakye dede ho yaw. Sɛ ɔpanin te sɛ wo, anyɛ biara so woyɛ adeɛ na sɛ obi hyɛ wo a, nka wo, nka ɛbɛka nka deɛ nka woanyini. Nka nyɛ biara mpo no nka ɛ, fa na si fam na ɛka biribi. Ɛnam so ama nnɛ yi, mpɛɛpɛɛmu gu so ɛreba ɛyɛ nnwomtoɔ no adwuma no mu. Vigye me two thousand and nineteen ɛbaeɛ yi, yɛhu nea ɛsiiɛ. Ɛmaa Shatta Wale kɔɔ platform so berɛ a na yɛrema Stonebwoy Award. Ɛkɔfaa nsɛnsɛm bebree baeɛ. Ɛnam so maa saa ɔhaw yi baeɛ nyinaa akyi, Chattawalefoɔ mpo twee Shatta Wale ne Stonebwoy aso. Ɛnam so ama nnɛ asɛm no wɔ kɔɔt. Kɔɔt nsɛnsɛnniɛ nka nwieɛ ɛne yɛn wura nimuonyamfoɔ bi so so de asi hɔ sɛ dabi saa mmeranteɛ bi yɛ mmeranteɛ a wɔbɔ wɔn ho mmɔden yɛbɛka wɔn aboa ama nnwontoɔ ɔman yi mu no ɛrekɔ soro apagya ɛno nti na wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔayɛ no agye sɛ wɔbɛka saa mmeranteɛ abom ampa wɔafrɛ ama nnɛ yi yɛbɛka wɔn anom asomdwoeɛ abua a ɛnnɛ yi wɔhyehyɛ ɛyɛ peace concert de ama ɔman Ghana na wɔabɔ nnwom na wɔama wɔn fans no nyinaa bem na afei SM fans aka wɔn ho abom. Yɛkɔda sɔreeɛ a yɛse Shatta Wale and Skin na dancehall king Ntamale. Mɛka no sɛ saa deɛ wei sei ɛho nhia. Saa adeɛ wei sei, ɛho nhia sɛ yɛbɛsan ama. Sɛ yɛhyɛ saa nneɛma wei sei ase a, asomdwoeɛ no a yɛpɛ sɛ Shatta Wale, SM Fan, ne Beam Nation, ɛyɛ Stonebwoy, asomdwoeɛ no a yɛhwɛ no, ɛmma. Adeɛ nti na berɛ a saa ntɔkwa ntɔkwa sisiiɛ na yɛhwɛ sɛ nka asomdwoeɛ bɛtumi aba no, saa berɛ no deɛ ɛɛ wɔn a wɔsi Shatta Wale Dancehall King wɔ ɛyɛ Tamale no, saa berɛ no wɔantumi anka wɔn ammɔ mu. Yɛbɛsrɛ. Wei na ɛyɛ dancehall king ɛna wei na ɛyɛ dancehall boss ɛne ɛdɛde. Ɛho nhia. Ɔman mu yɛnhwehwɛ saa nneɛma wei sei. Yɛhia asomdwoeɛ. Yɛhia asomdwoeɛ. Followers yɛsrɛ momma asomdwoeɛ mmra ɔman yi mu. Ɔman yi mu ayɛ hye agyae. Ɛberɛ aso sɛ yɛka yɛn ho bom. ɛna wei yɛ bim, ɛna wei yɛ high grade, ɛna wei yɛ SM, ɛna wei yɛ sei, ɛho nhia. Nea ɛma ɔman Ghana yɛ hia ne sɛ, ɛnnɛ Nigeriafoɔ, ɛba acting a, movie a wɔn de yɛ gya hɔ. Ɛba nnwom a, first na anka ɔman Ghana ha, wɔn na wɔbɛ tapo yɛn, bɛsua yɛn high life music a ɛnnɛ yi wɔde nam mu de Afro pop ne Afrobeat ne adeade nam mu a wɔde gye wɔn ho mmena. Ghana, momma yɛnka yɛn ho mmom. Efi yɛn nananom tete nteredee so besi nnɛ, yɛde akutia nnwom akutia nnwom yɛbɛka a, fi Nana Kwame Ampadu bere so de reba ara de besi Lumba, Lumba ne ne kyampɔn no, akutia, beef, beef ne adeade nenam mu a, ɛnnɛ egu so ma egu so ara ɛrekɔ so. Yɛbɛka a, ɔman yi mu, yɛwɔ anwontofo a wɔn anim de, yɛwɔ anwontofo a wɔtumi to nnwom. Yehia nkabom. Momma yɛnka yɛn ho mmom. Ɛnnɛ, yɛnam so ma nnɛ nnwontoɔ retete abusua mu. Ɛnam so ma nnɛ awarefoɔ bi wɔ hɔ a wɔsɛm, obi wɔ hɔ a obim. Ɛnam so ma nnɛ confusion resi awareɛ mu. Ɛnam so ma nnɛ saa na ɛdi saa nkakrakrakra awura politics mu. Obi wɔ NPP, obi wɔ NDC, ɛma ɛnne nyɛ free, ɛnam wei hwan. Ɛnam so ma nnɛ Ghana asomdwoeɛ nni ɔman no mu. Andeɛ na ɔman Ghana yɛntumi nka yɛn ho mmom. Ɛmmerɛ so sɛ nka Shatta Wale ne Shatta ɛɛ ɛfrɛ no dɛn Stonebwoy ɛka wɔn ho bom. Na ɛba no sɛn na afei deɛ asomdwoeɛ a yɛhwɛ kwan sɛ nka ɛɛ ɛbɛtumi aba soɔ no afei deɛ Shatta Wale ɛna yɛkɔ crown no as dance walking. Mɛsrɛ ɛɛ ebia mennim sɛdeɛ ebia ebinom nso so ɛɛ prepare for anaasɛ wɔn plane for. Yɛbɛsrɛ sɛ mo a mohyehyɛ saa nneɛma no, mo mmom na mohyɛ ntakra ogya mu. Mode confusion kɛseɛ na ɛreba. Mehu no sɛ saa berɛ a mode kɔkɔ hyia Shatta Wale sɛ mo man, mo, mo a crown no as dancehall king no, mfasoɔ biara nni so. Mfasoɔ biara nni so. Ɛde abufuo na ɛbɛba. Ɛde abufuo na ɛbɛsan aba bio. Momma yɛnnyae saa nneɛma no. Asɛ nhwehwɛanim adeɛ bi na yɛyɛ na yɛde ahye, yɛde ahuru ebinom nkoma ne adeade no, ɛde confusion na ɛba. moma yɛnyae ɛyɛ nhwehwɛnim adeɛ ɛyɛ nhwehwɛnim adeɛ sɛ yɛnyae a ɛwɔ mma yɛn mu asomdwie a yɛhwehwɛ sɛ saa nnwotofoɔ bɛsɛ mmienu no ɛbɛka wɔn abom ɛmma so ɛyɛ yɛ na water bridge nso so ɛɛ stone boy na nso so yɛakɔ ne yɛsɛ o yɛn nso so no ɛɛ stone boy yɛn nso so yɛyi no sɛ ɔno na yɛ dance walking a na ɛwɔ mu ara na yɛsɛ yɛkɔ kyɔkɔ shatawale yɛyi no sɛ dance walking ɛne na yɛnkɔ ahyɛaman yɛyi stone boy dance walking a

Yɛbɛkɔ so atete yɛn ho mu ann. Sean Boa nom bɛba, Beenie Man nom bɛba, ɛɛ Chris Brown nom bɛba, wɔn a wɔkeka ho nyinaa, Drake nom yɛ adeɛ bɛba Ghana aba bɛdi sika na wɔn kɔ. Wizkid nom nso bɛba, ɛne ɛɛ Nigeriafoɔ nyinaa bɛba, still Ghana yɛbɛtena baabi a yɛtena. Moma yɛn nyae ɛna wei yɛ king, ɛna wei na ɛyɛ sei, ɛna ma crown no wei, ɛna ma crown no wei. Moma yɛn nka yɛn ho mmom. Ɔman Ghana yɛhia asomdwie, Yɛhia somdwie. Mesrɛ, mesa mesrɛ biam. Nea ɛtɔ so biam, ɛyɛ Eastern Region yɛwɔ. Yɛwɔ ha sɛ yɛbɛka yɛn ho abom. Yɛn yɛba radio so a, yɛkasa, yɛtu fo, yɛhyɛ nkuran. Nneɛma a ɛkɔ so a ebinom nnim no, yɛde ma wɔn. Afei ɛba ne sɛn? Ɛna sɛ mehyia me nua a, me ne no bɛsere. Nanso m'akyi deɛ, me nua hunu me a, na ne bo afu. Hypocrisy reyɛ adɔɔso wɔ Eastern Region. Adeɛ a obi mpɛ koraa ne sɛ ebia ɔbɛyɛ bɔne na abɛka kyerɛ no sɛ, me nua, adeɛ a woyɛ yei yɛ bɔne. Nnyegyesoɔ no, ɛberɛ aso sɛ yɛtwam. Me, woyɛ nea ɛyɛ a, mɛka. Woyɛ nea ɛnyɛ a, mɛka. Me, wofa me ho tan a, wontɔ aduane ma me nni. Wofa me ho tan a, mennidi w'ayowa mu. Wofa me ho tan a, menware wo yere. Nokorɛ yɛ baako pɛ, na yɛtenatena hɔ de honhon saa ara ma yɛnka nokorɛ wɔ Eastern Region ha nsɛnyi. Nneɛma bi kɔ so a yɛntumi nka, wokɔka a bɛyɛ ɔtamfo. Nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkɔ so a wontumi nka, woka pɛ obi bɛtan wo. Enti mo a moahyɛ aseɛ ɛna moreyɛ, nea mobɛka biara monka, nea wɔbɛyɛ biara monyɛ. Yɛde yɛhunu a yɛbɛka, ɛyɛ komapa na yɛwɔ, Yɛntaa wɔ bi, yɛpɛ sɛ adwuma no a yɛyɛ no, ɛho te. Yɛpɛ sɛ adwuma no a yɛyɛ no, nni nidie bi ba adwuma no mu. Ɛnnɛ woyɛ radio presenter na wɔ Eastern Region a, obi hu wo a na ɔde anikanhye hwɛ wo. Ɛsiane nneɛma bi a ɛnnuanom de yi ayɛ a ɛnyɛ, yɛntumi nka. Yɛbɛkɔgyina kokoa mu aka srɛ agu obi anim ase, nanso yɛba radio so a, yɛntumi nka. Yɛba radio so a, yɛn na yɛpreakyi. Yɛkasa a, wobɛka sɛ yɛn, Nyankorompo firi soro baeɛ, yɛn na yɛbɛdi kan akɔhyia no. Hypocrisy no yɛ adɔɔso wɔ Eastern region. Momma yɛnka yɛn ho mmom, nkabom hia. Oh, wei na ɔde musician wei sei aba, oh, ma yɛndɔɔge no. Wohia sika deɛ, obi de sika ma wo a, wobɛgye. Wotumi gye musician bi sika, wommɔ no nnwom, na woagye nnwom no na wode akɔkɔto mpa ase, na de ato wo kaa mu. Kae hunu sɛ saa nipa no a wogyee no sika no a wommɔɔ no nnwom no, saa nipa no, ebia ɔkɔbɔɔ bosea o. Ɔkɔbɔɔ bosea, ne tirim pɔ no sɛ ebia ɔpɛ sɛ nka n'adwuma a ɔreyɛ no bɛtumi akɔ so. Wagye ne sika, wo a wɔmmɔ no nnwom, wasan nso ama no abɔ ka. Saa nneɛma no a ɛrekɔ so no, hypocrisy, atirimuɔden basabasa no a ɛrekɔ so wɔ Eastern Region no, momma yɛnnyae. Nnwontofoɔ rebrɛ, na sɛ Nyankoropɔn yɛ adom na sɛ obi tumi bɔ bosea, anaasɛ ebia ɔsisi ne bɔ wuram kakra na ɔnya sika kakra, na sɛ ɔde brɛ wo sɛ ebia Mister DJ, Mister Presenter, gye na promote me a, me nua yɛ a promote no. Ɛyɛ a promote no. Sɛ wonyɛɛ krado sɛ wobɛ promote no a, ɛyɛ a ma ɛnyɛ obi sika. Anwontofoɔ no resu, anwontofoɔ no resu. Ɛbra so sɛ Eastern Region, momma yɛnsuasua ebinom. Momma yɛnyɛ nea yɛbɛtumi na yɛmfa mmoa. Ɔhemaa Mercy, ɔfiri Hansei na ɔkɔɔ Nkran. Dasebedwam na na ɔha, the late Dasebɛ na ofi ha na ɔkɔ Nkran. Yɛn Eastern region yɛbɔ mmɔden ara na yɛtumi yɛ ara na yɛtumi discover one artist a, ofi ha na ɔkɔ. Adeɛ nti ni a ɔntena ha nsɛnyi. Ɛtɔ da a, yɛn radio presenters, radio personalities, yɛka ho bi. Yɛmmoa wɔn. yɛmmoa wɔn. Ɛyɛ ne yɛte soboɔ no nyinaa rebɔ nnwontofoɔ, yɛmmoa wɔn. Wobɛtumi akɔgye obi mmo na wadi. Ebia musician bi ɔtɔn mo na wakɔgye ne mmo na wadi. Wommɔ ne nnwom mma no. Ɛnyɛ ɔnya wo papa ba no no na ɛnyɛ ne nua ne wo. Ebia ɔde aduane no rema wo sɛ, me nua yɛ a gye na boa me o. Obi mpo tumi kɔkɔtɔ mpaboa ne adeade ɔde ama wo sɛ, me nua gye boa me na me ne wo nkɔ so. Wobɛgye, wommoa no. Bisa sɛ, ɔnyaa sika no wɔ he? yɛnyɛ awie a ne yɛasan abɛka ɛna ɛna musicians yi ɛna sɛ sɛ yɛn nso so yɛka ho bi radio personalities yɛwɔ eastern region ɛberɛ aso sɛ yɛboa anwontofoɔ ɛnyɛ hyɛ sɛ wontumi mmoa no a ɛnkɔgye ne sika me eastern region sɛ bebree no a nnwom nyɛ anwontofoɔ no bebree no a nnwom nyɛ wode nnwom brɛ me na sɛ mehwɛ na wo nnwom nyɛ a, mɛka kyerɛ wo sɛ, Me deɛ, nnwom wei sei, woansesa no a, meremmɔ. Mennye wo sika. Enti sɛ wonim sɛ sɛ wogye obi sika a, wogye a, yɛ n'adwuma ma no. Momma yɛmfa wei nto yɛn tirim, Eastern Region. Ɛnna afei mo nso so a motagi yɛn mu binom sɛ yɛn deɛ yɛyɛ kɔstrɔbo Eastern Region no, Sɛ yɛnya yɛn so bɛyɛ five a nka ɛyɛ entertainment industry no nka egyina. Sɛdeɛ mo bɛ tag yɛn biara no emu bi wɔ hɔ a ɛyɛ mo ankasa mo ɛne mo ankasa mo palava. Me me nyɛ bibi to please you. Nea me yɛ nsɛ me yɛ de aboa ɔman Ghana. Me yɛ de aboa ama ɔman no atumi akɔ so. Mo ma yɛn ka yɛn ho mmom. Nka bom obi ma bɛ fɔɔso wo sɛ wo gye wo ho di sɛ wo pɛ sɛ asomdwie ba a yɛn nyinaa yɛn ka yɛn ho mmom. Hypocrisy. Eastern region moma yɛnfa nto nkyɛn. Yɛn sɔre a ne yɛ ka ɛna Accra foɔ deɛ ɛna Accra foɔ deɛ ɛna Kumasi foɔ deɛ yɛn nso deɛ ne deɛ yɛ. Maka m'adwene. Wei yɛ m'adwene. Adwenkyerɛ. Ɛte sɛ mpaboa size. Obiara ne ne deɛ. Saturday entertainment show uh, five to the top of the hour uh, twelve. Ɛnna ɛsɛ na JB Aquino ha sɛ yi. Uh, MC Pabio fi ha sɛ yi. Saa nso ɛna Lady Classy wɔ ha. Ɛna afei Kwaku G aka F-Pack ɛnso so ɛwɔ fi ha sɛ yi. Ka w'adwene na yɛde abrɛ wo no. Ɛyɛ fahye, yaw yaw, cafe food. We fei.
Okay. Ɛnɛ wobɛka w'adwene, Nana Agye Bɛko bɛka w'adwene ɛnɛ anaa? Akwasi mɛka m'adwene paa. Ka w'adwene na yɛnkɔ. Meda ase me nua ɛne akwanya yi a wode ama me yi. Wohwɛ a wotumi sɛ Nnipa abrɛ paa. Ɛnyɛ easy. Ɛnora ɛɛ ne yɛhyɛ suhum heritage quiz competition na ɛkɔ so wɔ hɔ. Yɛabɛpie mu wɔ Kufuor deɛ ɛnɛ nso yɛ Memenda entertainment show no. Amanfoɔ tia na ɛtie. Na Akwasi menka m'adwene deɛ na mehyɛ aseɛ deɛ firi ɛyɛ Salah da no Wednesday no Eh na ɛyɛ last week sɛ last two weeks yɛnya ne nteɛ sɛ aberanteɛ a ne din ɛde Nur Shaba eh wanya ɛyɛ moto akwanhyia na na aberanteɛ no ɔnya moto akwanhyia no na wɔhyehyɛ dwumadie bi a eh yɛato ne din Loud in Cove City a ɛmɛ sɛ afei ɛne the second year a wɔintroduce ɛyɛ saa program yi. Ɛno ara ne sɛ aberanteɛ no nsusuiɛ nyinaa ne sɛ wɔn nuanom Muslimfoɔ yɛ ana ɛɛ wɔbɔ dɔmpem tratra kaa so. Brakwasi ka wadwene o. Wɔtratra kaa so. Brakwasi ka wadwene.
Ɛkɔ kyinkyin kurom na na aberanteɛ no hwɛ a wɔse daabi. Ɛyɛ a na saa nneɛma no nhu paa nti no wɔtena ase ne ne team sɛ wɔn de Loud Nkoff City bɛba. Akwasi, meka m'adwene nyinaa na meka kɔsi sɛ. Eastern region ha amanfoɔ de wɔn ano na ɛsɔpɔɔte Eastern region ha amanfoɔ de wɔn ano na ɛdɔ nso no wɔdɔ no nni akoma mu hwɛ ebinom wɔ hɔ a wɔbɛka kyerɛ wo sɛ oh me nua mesɔpɔɔte wo paa nanso no wɔbɛkɔ akɔgyina baabi akyire na waka wo ho asɛm foforɔ korakorakorakorakorakorakora aberanteɛ a ne din ne Nuru Shaba ne team members anim sɛ na ne ho mfa no nti anaasɛ akwanhyia a wanya no nti no, wɔde information baa abɔnten sɛ wo a wopɛ sɛ wobɛboa, wobɛsɔpɔte ɛyɛ program no, ɛɛ, wobɛtumi abɛtwerɛ wo din. Akɛseɛ, amanfoɔ kɔtwerɛ wɔn din, menim sɛ ɛdin no twerɛ no na na ɛyɛ wɔn fɛ kɛkɛ o. Saa na anaasɛ wɔn fele sɛ, oh, ebia, ɛɛ, Nuru Sama apue, ɛpra nti, yɛnhyɛ da nka sɛ mesɔpɔte me nua yi. Hwɛ sɛ show ɛkɔ so saa Wednesday no anwummere yi na artist yɛabele wo sɛ wobɛba abɛpefɔɔme na woantumi amfrɛ organiser sɛ wo mma wonyɛ hwee na dwumadie no kɔ awieɛ ansa na wokɔɔ Facebook ɛkɔtwerɛ apology. Sesei amanfoɔ bebree wɔ Eastern region ha a artist bebree wɔ hɔ a wɔn de wɔn ano na ɛsɔpɔte media personnels bebree wɔ hɔ nso wɔn de wɔn ano na ɛsɔpɔte artist no na deɛ meka ne sɛ Moma yɛmfa ɔdɔ ne unity mfa ntra ɛyɛ industry no mu na ɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛ paa. Wokɔhwɛ sɛdeɛ dwumadie no ɛɛ nnipa binom titiriw bi baeɛ bɛkasa aseɛ ɛne artist no bi bɛ show wɔn support a na ɛyɛ fɛ kɛkɛ. Artist bi a yɛde wɔn too program no so. a kyerɛ sɛ wɔn hyɛ flyers wonim paa sɛ wo ma ɛnso wo hyɛ flyers wowie a wakɔ social media akɔ akɔkyerɛ apology letter tenteenten ɛde ato hɔ ɔdɔ no yɛnim sɛ wonni ɔdɔ ma nipa bi a anaasɛ wontumi nsɔpɔte obi a ɛnyɛ by force ɛnyɛ ɔhyɛ ɔmenia oh, ade a woyɛ yi ɛyɛ nice mentumi ɛmma Na wo ma nipa ko no de n'ani to wo so sɛ oh Asemasi yi bɛba abɛpɛfɔme na wansi hɔ korakora, wamfa phone amfrɛ onipa ko no, organisers sɛ oh mentumi mma koraa a, I believe sɛ we have a long way to go. Nnipa no bi wɔ hɔ a wɔn deɛ wɔn ano na ɛdɔ, wɔn ano na ɛsɔpɔte. Monhwɛ na yɛnnyae na yɛnsɔpɔte mfa mfiri akoma no mu na ɛno na ɛbɛboa yɛn. Meda ase.